yn y man, ond dyma Henon ata i drafod dy nofel gynta di, yy Cipio'r Llew. Hyfryd, mae'n siŵr, i weld di mewn print fel petai. Yndi, mae'n rhyfedd mwy na'm byd. Yym, di rywun, wrth gwrs, ddim yn disgwyl di, di pawb ddim yn sgwennu llyfr na chdi, um, felly mae o'n, mae on rhyw freuddwyd a mae o'n na dal yn rhyfedd. Dydy o'm di taro fi eto bod o wedi digwydd go iawn, lle. Oedd e'n fwriad ti oedran ifanc iawn te, fydde ti yn lico cyhoeddi nofel? Yym, nid yn ifanc iawn, dwi'm yn meddwl. Mae'n rhywbeth sy' 'di datblygu dros amser, yym, ond yn sicr ar sawl blwyddyn, a a mae'n braf iawn i fod allan yna rŵan. Ie, a ti Llew Jones wedi bod yn dipyn o o sbardun i ti yy dros y blynyddoedd? Yndi, nes i yym neud ymchwil yy traethawd ymchwil am Phil ar waith ti Llew Jones, yym ac yn y cyfnod yna mi ddaeth 'na gystadleuaeth gan Gronfa Goffa ti Llew Jones yn gofyn i bobl ysgrifennu pennod cynta' yym nofel a chrynodeb o nofel i'r arddege. Yym, yn arddull Tŷ Llew Jones, dyna oedd y gofyniad, felly mi nes i ymgeisio, yym, nes i gyrraedd y rhestr fer adeg honno, a wedyn dwi wedi gweithio arni wedyn, ac erbyn hyn wedi ei chyhoeddi hi. A dyma hi, felly, gafodd hi'i lawnsio yn y Steddfod yr Urdd eleni, do? Do, 'na ni, diwrnod ola' mis Mai, dydd Mercher, Steddfod yr Urdd, yym, lansiad ar y stondin y Lolfa ar y Maes, a mi nes i gynnal, yym, cystadleuaeth Helfa Drysor ar y Maes hefyd, a mi oedd 'na lwyth o blant yn cymryd rhan, yn rhedeg o gwmpas y Maes yn chwilio am y cliwia' gwahanol yma ac yn dod nôl wedyn Yym, ac yn derbyn gwobr bach ar y pryd, a wedyn mi oedd 'na dri yn ennill gwobr mwy yn nes ymlaen ar ar ddiwedd yr wythnos. Ie, a dyna'r lle i gipio y yr y y genhedlaeth nesa' o o ddarllenwyr fel petai. Yy Hywel yw'r yw'r prif gymeriad, y tŷ môr, wel y y môr yn amlwg yw'r yw'r thema hefyd. Ie, 'na ni. Yym, felly, yn union fel llawer o weithie T Llew Jones, ma' hon yn seiliedig ar hanes person go iawn, môr-leidr go iawn, um, o'r dechrau ddeunawfed ganrif. Um, mi oedd yn llwyddiannus iawn, um, mi gafodd o gyrfa byr iawn, ond mi oedd yn llwyddiannus iawn a mae hwn yn seiliedig ar honno. Ie, yeah, mae'n hyfryd i, i glywed mwy am y môr ladron. Dwi'n glywed a, a barti ddi o gasnewi bach. Mae'n hyfryd nawr i glywed am, am fôr leidr arall o'r gogledd, falle y tro hyn. Um, y teithion at e yn amlwg yn rhan bwysig o dyfywyd i. graddio o Brifysgol Caerdydd ond bues ti hefyd yn treulio dipyn o amser mas yng Ngwlad Pwyl, felly shwt ddath y cyfle hynny Awen? Do, yym pan o'n i, o'n i'n wedi dechrau'r gwaith yr MPhil yn rhan amser tra o'n i yn gweithio fel athrawes yng Nghaerdydd a mi weles i yym hysbyseb am swydd yym Uwch Ddarlithydd y Gymraeg ym Mhrifysgol ym Mhoznan yng Ngwlad Pwyl felly mi nes i dreulio dwy flynedd yy yn darlithio yn fanno a a ca'l go- amser ffantastig wrth gwrs. Ie, a shwt ymateb o' ti'n ga'l gan dy fyfyrwyr? O, maen nhw'n hollol wych. Maen nhw dal wrthi, mae'r ma adran dal i fynd ac yn gry. Um, mae yna ddega o fyfyrwyr a maen nhw wrthi bodden gyda ieithoedd ac yn benodol y Gymraeg. Um, Dwi'n yn siŵr iawn o lle maen nhw'n cael y syniad o'r Gymraeg, ond maen nhw, maen nhw yna a maen nhw wrthi bodda. Maen nhw i gyd yn hollol wych fel pobl. Ie, yeah, oedd Ian Rowlands gyda ni ar y sofa neithwr y dramodydd. Mae e newydd uh, gyhoeddi drama radio nawr Llanesgi yn, yn trafod y cysylltiad ar rhwng mm. y ddau ddiwylliant. Um, Sbaen wedi bod yn leoliad gwyliau diweddar hefyd, a mae deifio yn rhywbeth sy'n mynd 'na dy fri di hefyd, felly wyt ti'n dipyn o ddiddordebau gwahanol 'da ti Owen? Yndi, nes i ddysgu i ddeifio yym rhyw ddwy flynedd nôl yym yn Sbaen cyn mynd i i deithio i Dde America. Yym o'n i'n gwybod mod i isio mynd i ddeifio yn Ne America, ma' ma' 'na leoliadau ar draws yy gwledydd De America yn bob man, felly yym oedd o'n gyfle da. Mi o'n i yn Sbaen am gyfnod yy